Dofir och e grousse Merci un d'Madame Monti fir all hir Joren. Also et waren ëmmer ganz konstruktiv Gespréicher hei an ech hu wierklech geschat, wéi oppen a wéi éierlech si och mam Parlament war an och de Fanger do an d'Wonne geluet huet, wou et sënnvoll war. An och der neier Ombudsman Claudia Konsbruck, Alles Guddes fir hiren Job. Ech hunn matkritt, datt der voll motivéiert sidd an loosst Äech do op kee Fall bremsen, wann der och heiansdo op Widderstand wäert stéissen, well déi Momenter wäerte sécherlech och kommen. An ech denken awer, datt der de ganze Support vum Parlament hutt, wann der Är Dossieren ugitt an den nächste Méint a Joren. An ech weess, datt d'Situatioun net ëmmer ganz einfach wäert sinn. An dofir och Merci dem Meris Sehovic fir de Rapport. Ech weess, dass dat vill Aarbecht ass an dass nach vill Stonnen drop ginn bei de Kommissiounen, wou ech herno nach eng Kéier drop zeréckkommen. Jo, de Rapport ass a sech ëmmer en Ausdrock vun enger Onmuecht, wou de Bierger huet géigeniwwer vum Staat a wou en sech dann a sech kee Rot méi weess an dann bei den Ombudsmann geet, esou quasi als leschte Rettungsreef. wou en nach hëlt, fir awer meeschtens dat Gefill, wat en huet, datt en awer am Recht wär, an ech mengen, den Taux de correction bestätegt dat nach eng Kéier, och oft am Recht war, datt dat awer dann och unerkannt kritt. An dofir ass et och wichteg, datt d'Bierger wëssen, datt et en Ombudsman gëtt. Et ass elo vill geschwat ginn hei iwwer d'Gemengen. Ech mengen awer net, datt op deene meeschte Gemengendokumenter, wou ee kritt, op den Ombudsman higewise gëtt. Wann s de elo dobausse géings mat Leit schwätzen, vu deenen net op jidderee weess, datt d'Gemengen an de Ressort géinge falen, dat ass och do, wou mer eppes missten awer nach nobesseren. Ech weess, datt mer déi Diskussioun hei haten. Ass bei Iech, Här Zeimet, nee, Här President. Här Zeimet, wëll Der net léiwer dono? An ech hätt léiwer, mir géingen den Här Goergen äerdeg schwätzen loen. Här Zeimet, da wann et dem Här Goergen egal ass, da stellt Dir Är Fro. Scho viru Jore gouf eng Circulaire, ech mengen vum Intérieur eraus, wou genau drop higewise gouf, op wat alles muss an de Courrieren higewise ginn. Et ka souguer vun der Madame Bofferding gewiescht sinn, wou och de Mediateur ernimmt gouf. An ech denken, all Gemengen hale sech drun a wäerten bei all Refus, dee se maachen, drop hiweisen, datt zu de Droits de recours och de Mediateur gehéiert. Ech weess nämlech, datt mer déi Diskussioun hei haten an do war et nämlech gaangen ëm all déi staatlech Instanzen an ech huele jo un, datt an Tëschenzäit dat alleguerte maachen. Ech. Et ass gutt, dass Der mer elo gesot hutt, dass et och fräiwëlleg ass bei de Gemengen. Ech, wëssentlech, déi Dokumenter, wou ech gesinn hunn, ware mer net drop. Mee et ass awer gutt, well ech mengen, d'Gemenge sinn nach dem Public nach net bekannt dofir, dass een awer bei den Ombudsman ka goen. An jo, mir haten ëmmer déi Diskussioun, ob een d'Gemengen herno mam Numm a mat der Uertschaft nennt oder net. Dat ass awer eng ganz aner Diskussioun. Wat aus dem Rapport ervirgeet, ass jo déi sozial Ongerechtegkeeten an dass en do, grad do musse mer upaken. A grad bei de sozialen Ongerechtegkeeten, wann Der am Rapport liest, dass e verschidde Et ass vill Gespréich, Här President, dass, wa verschidde Primmen net ausbezuelt ginn oder aner, dass dann de Bierger awer a Problemer kënnt, bezweisweis souguer seng Wunnenge muss verloossen. An do kann ee sech eng Kéier d'Fro stellen, ob den Ombudsmann net eng prioritär Linn muss kréien, ob esou Fäll fir direkt beim Ministère awer kënnen Ze intervenéieren, huele mer déi Diskussiounen, wou mer an der Logementskommissioun haten, Wann herno een säi Loyer net méi ka bezuelen, dann ass dat awer prioritär an dann ass et och, datt den Ombudsman misst ganz, ganz schnell virukommen, fir deene Leit ze hëllefen. An ech kennen och aner Situatiounen aus dem Office social, wou et gutt gewiescht wär, wann déi Leitung vill méi schnell gewiescht wär. Ech wëll net soen, mir ginn dem Ombudsman do aner Moyene fir, datt dee vläicht iwwer e puer Méint kinnt kompenséieren an dat beim Ministère herno erëmkritt. Dat wär déi zweet Etapp, wann dat mat der prioritärer Linn net fonctionnéiert, well et kann net sinn, dass, wann een Urecht op Hëllefen huet an een op déi Hëllefen ugewisen ass, ee just dat Recht herno kritt duerch den Ombudsmann an awer déi Méint alleguerte verluer huet, well et ass och net all Proprietär, deen esou fäin ass an dann do dorobber waart. Allgemeng muss een eng Kéier och déi Diskussioun féieren iwwert den Delai, wann den Ombudsman op engem Dossier aktiv gëtt, ob een d'Delaien net stoppe kann oder zumindest unhale kann fir eng gewëssen Zäit, bis awer eng Äntwert do ass. Well et ass awer och komesch, dass ëmmer alles weiderleeft, obwuel den Dossier jo awer vum Ombudsman traitéiert gëtt an een awer, wann een den Taux de correction kuckt, awer eng Korrektioun ze maache wär an deementspriechend déi Leit dann awer d'Delaie weiderlafen, se oft virun d'Fait accomplie gesat ginn an awer vläicht am Nachhinein da Recht kréien, wat awer net dat ass. Dann, wat hat ech mer nach opgeschriwwen mat de Logement, jo, gëschter ass dat gestëmmt ginn, virdrun ass dat ugeschwat ginn, dat ass gëschter gestëmmt ginn. Dat heescht, dat ass wat an der Kommissioun gesot ginn ass, dat ass gutt, datt mer dat gëschter gemeet hunn. A fir de Rescht, dat mech elo aus mengen Notizen hei erausbruet, mee ech mengen, ech hat awer alleguerten d'Punkten elo geholl. Dofir Iech e grouse Merci an ech mengen, ech freeë mech schonn op Ären éischte Rapport, well da kréie mer nach eng Kéier d'Diskussioun. Ech kann och direkt nach zur Mo, nee, ech maachen herno Äre Resolutioun.